Mähriban tomaşaçylar, ine biz Çoruma syýahadymyzyň dowamynda birnäçe gyzykly söhbetdeşleri gurnap size ýetirýäs. Elbetde syýahadymyzyň çäklerinde şeýle maglumat bermek isleýäs, Çorumyň çäklerinde ýigrimi sekiz sany oba türkmen obalary hasaplanýar. Bu ýerde türkmenleriň birleşigi döredilip, Bu ýerdäki adamlar gadymdan gelýän türkmenleriň edim-gylymlaryny hem-de baýramlaryny ýaşadýandyklary barada maglumat berýärler. Indi biziň häzir size ýetirjek gyzykly söhbetdeşligimiz çorum türkmenlerinden, ýagny Çorumda ýaşaýan türkmenler barada gürrüň berer, syýahatymyzyň çäklerinde söhbetdeş bolarys. Meniň söhbetdeşim Ismaýyl Aýgün. Hemmäňize salam! Biziň ýurdumyza, esasan hem Çorum welaýatymyza gadyr edip geleniňiz üçin Ähli döredijilik toparyňyza köp sagwatny aýdýan. Ikinjisi aslymyzyň atalarymyzyň jeddimiziň şindiki türkmenlerimiziň ýaşaýyş. Ata watanymyzdan gelip Anadolyda mesgen tutan türkmenler bilen şeýle hem olaň ýaşaýyş durmuşy bilen ýakyndan gyzyklanýanlygyňyz üçin hem size köp sagwatny aýdýan we şu ýerden ähli türkmen doganlarymyza mähirli salamymy ýetirmek isleýän. Orta Aziýadan ýola rowana bolanymyzda Hoja Ahmet Ýasawudan ak pata alyp, Anadola ýerleşdik. Türkmenler seljuklaryň döwründe söweşjeň bolup, Osmanly döwletiniň döwründe bolsa dörediji, esaslandyryjy ýurt bolupdyrlar. Özem esasen türkmen ne demek? Öz, nebi, türküň özi, türküň çekirdeji, türkmen budur, men türkmenem, men türküň özüyim. Taryha ser salarymyzda, biz Orta Aziýadan ilki bilen Maraşa we Siriýa, tomusda bolsa ol ýerlerden Siwas we Çorum ýaýlalaryna ata-babalarymyz gelip, şu topraklarda mesgen tutupdyrlar. Gyşky zerurlyklarymyz üçin Maraşa gidenimizde Oguz hanyň Dülkadirli ogullary taýpasy bilen hem garyndaşlygymyz bolupdyr. Biziň aslymyz Oguz hanyň Eýmir taýpasyndan. Eýmir boýundan, Osmanlynyň ýigrimi dört Oguz boýunyň Eýmir boýundan

Fatih Soltan Mehmediň permanyny okadym. Permana laýyklykda, türkmenleriň ýazlak we gyşlak ýaşaýyş ýerleriniň üpjün edilmegi boýunça görkezme berlipdir. Girdeýji çeşmämiz maldarçylyk bolanlygy sebäpli, ýaýlak we gyşlak ýaşaýyş däplerimizi häzirki wagtlara çenli saklap gelýäris.
Häzirki wagtda Çorumda ýigrimi sekize golaý türkmen obalary bar. Munuň bilen birlikde, türkmenler Izmir, Kars, Çankyry, Adana welaýatlarynda we Anadolynyň birnäçe beýleki şäherlerinde häzir hem ýaşap gelýärler. Stambulyň galalaryna musulmançylyk tuguny diken Ulubatly Hasan hem türkmendir. Şeýlelikde biz respublika döwrüniň hem özeni bolupdyrys. Biziň türki döwletleriň segsen göterimi bilen arabaglanyşygymyz bar. At çapmak sungatymyz hem ata Watanymyz bilen birmeňzeş.
Horjun we keçe dokamak ýaly sungaty we olarda ulanylýan nagyşlarymyzda hem umumylyklar bar. Biz muny halyda dokaýardyk, kilimde dokaýardyk, häbede dokaýardyk, ýassykda dokaýardyk, hatda motifleri bile aýna. Çok-çok benzerlikler bar. Smaiýl aga köp sag bolsun aýdýas. Elbetde gowy zatlar aýdyp berdiňiz. Bu ýerde ýaşaýan türkmenler barada Mähriban tomaşaçylar syýahatymyzyň ähli çäklerine biz diňe bir Çorumyň çäginde däl-de, Karamanda-da, Konýada-da, umuman, Bilejikde-de, Eskişeherde-de ýa beýleki şäherlerde-de, Türkiýäniň ähli künjeklerinde bolanymyzda, dünýäniň her künjeginde bolanymyzda türkmenler barada gyzykly maglumat berýäs we olary size syýahatymyzyň çäklerinde size ýetirýäs. Şonuň bilen baglylykda, bu günki syýahatymyzda-da ine şular ýaly gürrüňdeşligi size hödürledik. Elbetde, sizem birnäçe zatlar bilensiňiz diýip umyt edýäs, Çorumda ýaşaýan türkmenler barada.